Kitea koutou i te wā i te colonisation nē, e tango rātou ngā tikanga o tō tātou tikanga. I mate he tangata ia rā, ia rā, engari kāre A tātou te Ngāi Māori, he tino mohio, he huarahi pai mō te mō te Ngāi Māori. Engari, ko tēnei te mea ināianei, kei a mātou he he he he kaupapa, kei a mātou he he kōrero, kei a mātou he he tauira mō mō te, mō te apōpō. Ina kāre tū tētahi tikanga, me, me whai i tētahi tikanga. I timata mātou ki reira, ana kua āhua ā, whanake ināianei ētahi wāhanga, ā, kua kitea anei me, me pānui ake i tēnei wāhanga pea o te, o te kōrero. Kimihia i tētahi tikanga koira te tikanga o te au taua kupu. I muri te matenga o taku pāpā, tēnei mātau i. kaha wānangatia mō tōna ake tangihanga. Nāna kē ēnei huihuinga i whakarite ai mō te whānau kia kōrero mō te whakaritenga i tōna ake tangihanga. Ana ko ngā hui me ngā kōrero i wānangia e mātou e pā ana ki te āhuatanga o tōna takotoranga. ana i roto i te whāriki, ā, i runga i ngā, ngā rākau a Tāne, koira tana tino hiahia.
Ko te kahu whakatere, ko tērā te ingoa i whakatō a Turū tēnei mahi mō mātou, te ngai ora kia whai atu ngā, ngā tikanga mō, mō tātou te ngai ora, ā, kia whaka, kore te. te mahi o te Pākehā. Tērā te, tērā te kaupapa o te kahu whakatere.
I ahau i tērā wā i, i, i, e ako ana i, i, i roto i aua wānanga, ehara tēnei mea e mahi nei e tātou i tēnei rā, i tēnei wā, Ā, i te mea tawhito rawa ana koinei ā rātou whakamahinga i aua wā, i runga i te whānui nei te mōhio, ā, i iri ngā tūpāpaku ki roto i ngā rākau, ana, ki roto i ngā anga, ā, engari tēnei mea te whāriki me te whakarite i tētahi waka tūpāpaku hei takotoranga mā te tūpāpaku, koinei he, he. He tōia mai i aua wāhanga katoa o te ao Māori ana i te taiao, kia hoki anō tō mātou tinana ki te whenua. Nō reira, ka kapohia ērā, ana, ko te harakeke, ana, ko te rākau, hei kākahutia i te tinana. Nō reira, me tāpiri hoki tēnei kōrero. E kaha a Pāpā te kī me mahia te mahi a ngā tūpuna. Ana, i roto i ōna tau, ā, i te kaha kimihia te oranga ki waenga i te ao Māori me te ao hou, ana, e, e, e, e mōhiotia nei ana ko te ao Pākehā tērā, ā, me ōna, me ōna mea katoa, ana, i puta mai tēnei te kahu whakatere, ā. Āe. Nō reira, i roto i tōna, i tōna ake whakaritenga i mua i tōna matenga, koinei tāna hiahia, kia kākahutia i roto i te harakeke, i roto i te whāriki, ana, te āhua o te kahu whakatere E whakamahingia mātou i ināianei, ā, koira tāna i hiahia ai, ana, ko te whāriki, ko te rākau, ana, me ngā, me ngā wāhanga o te tukanga i te tutuki nei i ngā, i ngā tūpāpaku, ana, i te karakia, ngā wā ka karakia, Ana ngā wā ka waiata, ngā wā ka karanga, nāna anō ēnei wāhanga i whakaritea hei tauira mā mātou hei kawea ki te āpōpō, ā, tāna tino hiahia, ā, kia whāngai tēnei ki te ao Māori, tuatahi, ka rua ki te ao whānui. Puhi e te hau, e huero koe ki taku kiri ko te rite ki te mamae E kaimomo tu nei e te tau o taku ate.

I reira ia i kaha waiatatia i ēnei waiata tawhito, ā, i aue e tipu ana i roto i te kāinga, ana, ka rangona e te, e te waiata. Ā, ko te, ko te io te kōrero o tēnei waiata, ā, e, e pā ana ki te mamaetanga o te mate i roto i te whānau, pērā ka hae nei te kiri o te tangata i te ngarohanga o tērā tino taonga ki roto i te whānau, ana, ka wehe, engari ā tōna rā, ā tōna wā anō ka tūtaki anō e rāua. Te tikanga o te waiata nei e kōrerohia ana, ana, ka whakahua i te ingoa a Kauwhakatere, Nō taua waiata a mātou i tikina tēnei ingoa Te Kahu Whakatere. Pū ia mai koutou ei wakaoki mai taku maru ki te ao nei ei.

Kōrero i kōrero māua ko Te Rū. Ko tērā te wā i mua i te wehenga te wairua i te wā ka mate te tangata, nē? Nā mate te tūpāpaku. Ko tērā te wā ka riro atu te wairua. Ki te tihi o te mounga, ā, ka tae atu ki te moonga, ka tiro haere te wairua ki ōna ake rainga. E kitea koe tērā he āhua pēnā ka, kua wehe te tangata, engari kei, kei, kei kon, konei tonu ki runga i te, te mata o te whenua. He wāhanga poto tērā I mua i te, te haerenga, te wehenga a te wairua o, ki tōna tinana. I te wā ka, ka timata te, te wairua te wehi tōna tinana, ana, kei te huri ngā karu. I roto i taua wāhanga, ā, poto nei, ka, ka rere te wairua. I tā te kōrero o a Pāpā, nā, kua kōrerohia nei a Māmā, ā, ka tirohia ki tōna, ā, ki tētahi tihi, ka rere atu te wairua ki taua tihi, kātahi tirohia mō taua tōna ake reinga, i tōna ake whānau pea, hapū, iwi, ana, ki reira ruku atu ki, ki Rarohenga. Mo te whakaaro kotahi no iho te reinga, a, ana, kei taua wahi ki roto i a Ngati Kuri e mohio whanuitia ana ko te rerenga wairua tera, a, ki tona whakaaro, ki tona whakapono i ona ake, a, rangahau, a, he reinga to tera, to tera, to tera i roto i to ratou ake whanau, i runga i tō rātou ake whenua, ina kei waenganui koe i te, i te motu, kei te taha moana rānei koe, ka mōhiotia e tō whānau kei hea tērā rainga. Ā, ko te kohi harakeke i te mea kua Karanga mai tētahi o ngā whānau kua hinga tō rātou taonga, ō rātou whanaunga, nō reira kei te kohi ēnei kia tīmata i te kahu whakatere. I runga i te karanga kua hinga tētahi, ana, kua whakarite ā tātou rōpū, ā tātou tīma, tētahi kia kohi i ngā harakeke, tētahi kia tīkina i ngā rākau, ngā rākau pai mō tēnei momo mahi ko te, ko te manuka, ā, ahakoa he āhua whīroki nei e ētahi o ngā, ngā peka o te rākau, he, he māro, he kaha rawa, ā, mō te tangata ina he taumaha, engari, āe, kua ka, kua haere rātou te tīkina i ngā rākau me ngā, ā, mātau i ngā, i ngā harakeke. Āe, kua whakaritea ētehi o ngā whānau kia kohi i te harakeke, ngā rākau, me ngā rōpū kia whakamahia i ngā taura, taura i here i te waka, taura hei heke i te tūpāpaku, ērā momo taura. Ana tētahi tīma, tētahi rōpū ka rarangahia i te whāriki, e toru ngā whāriki, ko te whāriki kōpaki, koira te mea kei raro, kātahi ko te whāriki tangi, koira te mea ka uhia ki runga i te tūpāpaku, koira te mea e hangaia i te wā o te mate.
Ko tēnei te mahi mō te whāriki kei runga i te tūpāpaku, he whāriki, he atu kupu, whāriki tangi, koina te kōrero i hoatu au ki tēnei, he whāriki tangi. Ko tēnei te rā. Ka mahi tātou i te rā i ia mati. Ka tīmata te tangi. Koina. Hea te nui mō tēnei, mō he piki whara, he mea whā. 400 ngā whenu, tēnei te rahi. Ka mahi ahau te whāriki ki Parihaka, ka mahi rātou ngā taura, kua haere a Te Ākau ki te awhi rātou ki Pukeariki hei mahi taura. Ko te taura me te whāriki rā. I te wā ka tīmata tātou katoa, te whāriki me te, me ngā taura, ōrite te, te hānga, te wā hānga mō ēnā whakataetae ētehi o mātou i te wā i mahi tīni. Nā te mea ko au te mea nui, ehara te, Te tino putipoti tēnei, ko te mea e mahi te mahi i te tere. Nea tēnei te mahi kia whakarite te roa o ia whenu, me pēnei te haere mō tēnei. Mai i a Pukeariki rātou i mau ngā here, ngā taura. mō tātou waka, ka haere rātou ki te tiki atu he rākau manuka, ko tērā he maha, he pai tērā, tērā rākau mō tēnei. Ka puri koe ki ēnā, ki ēnā. Ka puke ki ēnei. Oho, ko te mea nui, ko tēnei te wā kia huri tō tātou whakaaro ki a rātou mā ngā tūpuna, me kimi atu, me mau, me whakatō ki tō tātou tikanga, tātou kaupapa ia rā, ia rā. Ko tēnei he mea, e mate he tangata Ērā, ērā, engari kāre tātou te Ngāi Māori, he tino mōhio, he huarahi pai mō te, mō te Ngāi Māori. Haere mai, Maia. Ka whiwhi koe e au? Āe. Me pēnei te haere. Ko tēnei te mea ināianei, kei a mātou he, he, he, he kaupapa, kei a mātou he, he kōrero, kei a mātou he, he tauira mō. mō te, mō te apōpō, e, tō mātou hihia kia tuku atu ki te ao, ki te, ki te ao Māori, kia mōhio rātou, ā, mai i te nota ki te seata.
I tāna e whakaako nei i a mātou, ā, Ka kaha kōrero ia ki mātou me tōku whānau. Ina kāre tū tētahi tikanga, me whai i tētahi tikanga. Ana, kia kaua koe e noho pōhara i te tikanga, kore rānei i tētahi tikanga, me whai i te mea e tika ana. Nō reira, koinei i tōna whakaritenga mō tōna tangihanga, ana, i tīmata mātou ki reira, ana, kua āhua whanake ināianei ētehi wāhanga kua kitea anei me whānui ake i tēnei wāhanga pea o te kōrero, o te karakia, me tikina i ngā karakia e tika ai.

Ko koe ngā au ki tōku kiri Ka tangi mai koe ko te ua e E rū maunga ko tō kaha e uri Tai moana ko tō kaha e waiwaia tō mata i te tōnga o te rā. Ki tāna e kaha kōrero nei i roto i ngā huihuinga i ō mātou ake whānau. a ēnei wāhanga o te karakia, ana, i roto i ngā taha e rua tērā, ā, tōna ake tangihanga, ā, tēnei kaupapa, ā, mā mātou e, e kawe ki te ao pōpō. Ā, ngā wāhanga o te karakia me whakamahia He ai ki tāna, me whakamahia i ngā mahi a ngā tūpuna, ā, anei a tātou karakia, waiata, karanga, kōrero, ā, me waiho tērā taha o mātou, o tātou te Māori, ā, ki te āhuatanga i pērā ai mui te haeretanga mai a te Pākehā. a tauiwi. Kia kaua tātou e wareware nō hea a tātou ake reo, kawa, tikanga, koira te tino mea matua i ārahi i ngā tikanga i waihotia ki a mātou. Ehara i te mea anei te ture whakamahia. ā, kāre he ture tua atu i tēnei engari he tauira, ā, hei ārahi, hei āwhina.
So Maria have a look and just make sure that we are on the same pattern and I've just done four rows here but I'm going to take it up to maybe six.
Ā, ko tēnei whāriki, he whāriki kōpaki, nō reira, ka takoto tēnei ki runga i te waka, kātahi ko te tūpāpaku, kātahi ko te whāriki tangi, ka, ka hangaia te whāriki tangi i te wā o te mate. Hei pupuri te tinana, ka kōpakingia e te tinana, hei pai te takotoranga a te tinana kia kore e neke, kia kore e nuku ngā ringa me ngā waewae. Koira te tikanga o tēnei, tēnei whāriki, te whāriki kōpaki. Te hua pea o tēnei, te, te pūtake o, o tēnei mahi mō mātou te whānau, ā, kia hoki māori nei tērā āhuatanga ki roto i a mātou te, te Māori. Ana, kia, kia pērā anō ki te, ki te hariru, kia pērā anō ki te tū waiata, ā, hei waiata tautoko, hei ēnei mea e mōhio whānuitia e te hunga Māori, ā, pērā ki te whakarite hāngi, whakarite he, he kaiwhakanoa, karanga rānei, ana, ka pērā hoki tēnei āhuatanga. Nāna nō mātou i, ā, i akiaki, ā, kia whakaarotia me Tīkina ngā tikanga me ngā kawa o nehe, ā, hei tauira anō ki tō mātou ake reanga o nāianei, kia kaua tātou e wareware ki ngā, ki ngā tikanga a kui mā Koroma. Ā, kei a mātou ō mātou ake karakia, ō mātou ake waiata, ō mātou ake, tikanga.
Na te mea he i te wa he i rangahau a Turu a kare ratou te Maori e mau Um, taupoke. Ka haere te, te tūpāpaku kore he taupoke. Engari, ināinā, ināinā, e mahia tātou te taupoke nā te mea kare te pai ki ngā tangata kia, kia, um, Kitea, tera te tangata. Koena te mea mo te rongoa nei, um, ka, ka mahia ratou, um, te, te harakeke, oh, titiro ki te hine, he tino pai tera mo te, mo te hinengaro, mo te kitea. Uh, ka tini te ahua o te, te ngakau. Kāre rātou i mōhio te harakeke, engari i haere mai rātou i kitea ka ngana rātou ki te mahi a te harakeke, oh, rawe! Ko tēnā te tīmatanga o tētehi mea pai mō te iwi pea ka haere mai rātou kia whaka, um, Ora te raranga me era atu mea e pa ana ki te harakeke.
I runga i te mea kua wiriwiri ana mātou te kitenga i te tūpāpaku ana me te mōhio me whakarite koe i tō ake tūpāpaku. Nō reira, te nuinga o ngā whānau, ana, kāre. Wā tuatahi, haramai i tō mātou taha, mā mātou rātou i ārahi ki te kākahutia i tō rātou pāpā, tō rātou māmā, tamaiti rānei, ana, kua kitea i te tino rongoa ki roto i tērā mahi, te mahi tahi me te tūpāpaku.

Nā koira te mea i tēnei wā kia mōhiotia kei hea te waewae, turi, hope, te poho o te tangata, tōna ūpoko, te tāro o te tangata, te whānui hoki, kia pai tōna nohoanga ki roto i te waka. Ina ka rahi ake te wa, ano ka ka nui ake te te rua o te tangata, a, no reira, mehemea ka mohio koe ki te te rahi o te tangata he pai noa kia kia pai te te a te kuhu o te tangata ki roto i te waka kare mea nui rawa, nui ake i te tino. Kei te whakawehe au i ngonei i nei ratou.
Tēnei mai ko te here a te waka, nā reira ko ēnei taura āhua whīroki nei, ka herea i ngā rākau ki ngā taha hei kawea i te tūpāpaku.

e noho ana i raro i te kapua pāuri, ana i te whānau i karanga mai ki a mātou ina tata nei, ana, he taonga nui tērā ki a mātou, tō rātou tuatahi i roto i tō rātou whānau kua kākahutia ki roto i te Kai Uaka Tere. Nō mātou anō te whiwhi i runga i te mea, kua whānui ake, kua whātoro atu ki tērā pito, ki tērā pito, ana ki roto i a mātou anō o Taranaki. Nō reira, he hirahira tēnei i ētehi wā, ka hōhonu haere ngā wairua i ētehi wā hoki, engari i te mutunga iho, ka puta te wairua ki te ao mārama, ana, ka puta hoki i tērā ko te rongoa. Tēnei wāhi, ko te puta tuapo o te ingoa o te whenua. I whakamōhio mai a Pāpā i roto i ngā tau koinei tētehi reinga ki a mātou whānau. Ko te reinga ko tētahi pito whenua, he puke rānei, he mounga, he pari, ki reira te wairua o te tangata ka kake ki runga, ana, ki reira ka peka ki roto i te, ki roto i a Rarohinga. Nō reira, nā Pāpā tēnei kaupapa i whakatō ki roto i a mātou i te wā e whakaritea ana mō tōna ake tangihanga. Ana mai tērā wā, i kaha kōrero ia ki a mātou, anei, me whakamahia i ngā mahi a ngā tūpuna, kia kawe wiriwiri ētehi, kia kite rātou he whāinga kei roto i tēnei.